rero nagokia okorang'a simbarati narenge narenge narokoire chingaki echi buna abagusii mbatebie ng'a oyo nere omogusii ase engaki y'amabe togocha amo twasirana engaki y'amabe twatebia kera egento mogondo oyo togochia twacha amo twarakonyana amaya amabe aito aranyae ni buya oyo nere omogusii. 2007 ekero abanto bagaitorwe chinsemo chinde, Gusii bagachire batimoka ororo twabaeire endagera. Naye gotebiwa ng'a ekero oke ase police station egetinki kiarenge oo, abanto bagaikaransire oo, abanto baimokia chindagera babakobera. Riete rifuge rigacha abanto bagakumia nki eke. kabisa abanto bakoirwa endagera ege tibaragera ororo. Abagera abaikoi abasigisi ki ang'o bagachire ekero bakonywa. Ekio naki gekorokio ning'o omogusii. Bono nare gosaba abagambi baito mwensi pi mogenderere etabia eye yokoba amo totari koangana. Neba tore emerengo emeng'ao emeng'ao ya siasa. Teri personal mpaka ng'a monto aakwe akwe arue amanyinga atware engoma nchiyenchera ende iga omae koigwa buya. Tiga totware bono obomo obo obo Simbarati arokiri ase ogotarera Onyonga. Bari motameti Onyonga otebire ng'a ngochi koboria are obe Governor bwa Kisii County. Simbarati nere ochi godefendi are. Lakini bado babeke tofauti kando batarire Onyonga. Ekio nakio togosaba abagusii baito abagaambi mwe specially inwe mobwate etabia embe yogoteretera ebibago biacha goita abanto ng'a aba bakwanire one term gose two term. Tware gosaba ng'a tomenye igo, ntobasa kobeka ebinto bibe ng'a personal, siasa yatonyierire buna omocheso, ogwakwa, eyegeko nyonsi nonye mwang'ea gosera omopira, tilasima monto akwe. Bono nagoke gusana ase embaracha ase okogenda. kware kobatogia endaro eyare koba the highest level of immaturity ya siasa. But bono kwagenda that is the highest level of maturity bono. Eye nero tokogania. Ekogera ng'a oteba ng'a kaa Mambi onde takonyora mochando. Rero ninche Mambi naye. Bono ekero gwatarire iga oyoo,

nare gosaba onye gekonyarekana, totware omorembe oyio oyo tworokirwe gocha, gocha, gocha, gocha, gocha. Ntobase goika nse twetane enchera getenene tochake komana korwa namakondo abanto baroo abageni. Seginchiba.

nonto nkibagendi akorwa. Nkibagendi bono intwe torokie the highest level of discipline ko make sure ng'a amatanga aya erire peacefully, onde atachageti onde, onde atakiri, onde ataramiri. Matiang'i noo akare nimaeti, onye Ruto gakare oo noo akare, lakini intwe obase konyora movurugo onde bwensi, onyong'a taikorama monto omaete. naende tari gocharia monto. Masikani ayio bagaakana etuganetie arorokane chingaki chionsi. Bono tiga ebe ng'a abanasiasa aba abake togokina, mbare mokweboria mokwane omwanasiasa, iga aanche na omwanasiasa naki nkwane na siasa iga. Abanasiasa aba abake togokina torore reo, tomanye ng'a nabo togokwana ekigu chia na gochia lakini se eginchiiyo, nekere emechando, nabo toraria amo togosanga naki tokore omochando oyio. teba ng'a itokirete endee ebi bionsi bigokorekana ntoroche. Egoro ere abe obosooku sana, gotwara omogaka buna o Ngeri, ore more than eight years, emiaka eye yonsi pi aberire, tanya goakwa ande onsi, tanya korosiwa manyinga na siasa, tanya koramwa na siasa, ime goikera bono iga kare bogotwa bwaye, amanye korora ng'a nari chisegi chikong'ea, akweboria ng'a gaki bono obogambi obo twaberire emiaka eye yonsi, ebisaku ebi twaberete ogokinda, kende engiya obasomete nonya, gose twagete ng'a nkonyora gose tore emiaka yaito tokoira chingaki gosoa siasa, toira ng'a nkonyora tore motu, bono igo tokoirana ime iga, obonyiro obo to ntobobasa koboaka gose naende. Chiguni chirochio gocha bosongo tiga chiere pi. Ase embarati yaye namonyonga onde taiyo omoaka gonsi nchiarengo okora omokutano oye buya despite onyonga kare one time onde tamochagete. Eki eki naki to expect embarati akore a make sure ng'a there is peace onyonga gakonde stadium onyonga gakore noyo mbobasi bo campaign onde tabase goaka onde nchera ende yonsi. Abanto bamenye noborembe omorembe kabisa twanchane. naende tominyore botambe ng'a intwe twensi nabagusii. Esababu ngokwanera mono amang'ana aya ye chiguni, nere ng'a momoragete gakogenda kiumbu, gaikire kegati, agaitwa sana nabamura gekonyarekana na abatuta, bakamoita mpaka matiang'i achia komotara nyagetari. Enchera eyio teri engiya, momura otari koramora onde ng'a nebicha abwate amatiang'i agoitwa nabamura bagusii. Ng'a omogusia aimogetie engundi kabisa agwo akomogusia omwabo ng'a obogoire ebiche amatiangi omogusia onde, akomoita kabisa ng'a tiagotogia amatiangi mpaka bakomoruna orobaro. Ng'a obogoire ebiche aya amatiangi omogusia, ng'a otogirie omogusia omwabo naende tabwenerete, bochoni obo mbogenti koba bosio. Iga abasae twesomie amang'ana buna aya, riria togaachani korwana nse aa togoitana, rogoro aria Simbarati agotaara onyonga ekero abwate obokong'u.

Ng'a ase eng'encho ya siasa. Mbuya mono sana ase okora chivideo chiane, barimo gose nosubscribe, nabo akire mbuya mono. Korwa igoro nareo nanyore abanto thirty bagosubscriba, rituko ase nogosuka, nkobakera mbuya mono sana, genderera gosubscribe, eende egekonyarekana, mokunwe chinkoro, mwagenderera gonsemia. Chimieti chionsi, lakini onde ang'akere esimiante y'amang'ana abogirango, onde ang'akere esimiante y'amang'ana abobaasi, onde ang'ere ase korwa egitutu naki egoteeba. Omonyariba aria ateebe ere iga, eranyarekane mokwamanya ebinto ebinge birakonye. Buna bono tonya gosemania amang'ana obogambi iga, mbuya to understand inki kegase ne gusii. Naki mbe nkobekere enamba yane iga, mwang'akere esimi, mwanseminchera ende iga, egere twasuka motwe.